Ahwɛfoɔ yɛsan mo akɔ aba biom de ba the Thursday edition of the Black Man Story. Na days no kɔ a na ɛkɔ voting no yɛsrɛ mo sɛ mode kakra bɛsɔ so ama yɛ na yɛtumi agye award no nso ɛtumi de abrɛ mo. Medin de Frank Osu Kagyesi ama bɛtumi afrɛ me Foka. Ɛnɛ

wɔ hɔ, Nzemafoɔ version wɔ hɔ, Ayibefoɔ version wɔ hɔ. Ɛnnɛ, mede Ayibefoɔ version bɛbrɛ wo. Next week Tuesday, mede Fantefoɔ version anaa Nzemafoɔ version bɛbrɛ wo. The following Thursday, na mede Asantefoɔ version aba. Mema obiara version kakra nkakra nkakra nkakra. Yɛwie a, na ma draw conclusion ne analysis na ma kyerɛ baabi Ɔkɔmfo Anokye ankasa ofi. Nti no ɛnnɛ no mɛma wo insight bi ɛde afa Ɔkɔmfo Anokye ho. Me din de Frank Nkoto Kwagyeasia ma wobɛtumi afrɛ me Foka. Me na mede dwumadie wei ɛbrɛ wo da nyinaa. Metwa me ho sim aba, meba pɛ na kyerɛ sɛ yɛde Ɔkɔmfo Anokye nsɛm no na ɛbɛbɛhyɛ aseɛ. Robert Mensah deɛ no ɛbɛba later. Yɛtwa yɛn ho aba yi siaa. This show is proudly brought to you by Ɔheneba Ghana Rice, Amen Mart, Becky Bell Home Made Pizza, Debbie's Collection, Ma Dorcas Pastries, Pizzeria Food Delivery.
Adefasa Makwaaba de baa The Black Man's Story so na ɛ ɛ hwɛ meka Okomfo Anokye ho asɛm no asɛ obiara ayɛ ready Ma menka asɛm bi nkyerɛ mo, ɔkɔmfo anɔkye, mebɛma mo surface surface no of all. Nti mebedi kan abɛma mo in-depth analysis of ɛyɛ all the five ɛyɛ eh, stories about ɔkɔmfo anɔkye ne nkuro no nyinaa. Mewie a, na mewura mu wɔ eh, Volta region anaasɛ ɛyɛ eh, enuanom anwonafoɔ version no. Deɛ di kan, mɛ start with Ewukuguafoɔ deɛ no, ɛyɛ eh, Ekuapemfoɔ. According to history, Obiaa nim sɛ Ɔkɔmfanɔkye fi Awukugwa according to ɛyɛ Eastern Region foɔ anaasɛ Akuapemfoɔ version no. Na yɛka sɛ ɛyɛ Anɔkye a, Anɔ kye a it means Anɔ hwɛ in ɛyɛ Awukugwafoɔ kasa. Nti sɛ Akuapemfoɔ anaa Latɛfoɔ ka sɛ kye a, na kyerɛ sɛ hwɛ. Nti no saa story no wɔ hɔ. Ɛna Nzemafoɔ. nso version no, Nzemafo ka sɛ kyea, it means ketewa. Nti yɛka ano kyea na ɛkyɛ sɛ ano ketewa because they believe sɛ anɔkye, ɔkɔmfo anɔkye no yɛde no to ne uncle. Nti no ano ketewa Saa version no wɔ hɔ. Asantefo nso version no mede bɛba because Okomfanokye was the brain behind kwan a yɛfaa so a yɛwoo Otumfo Osei Tutu the first. Ɛna he is the brain behind how a otumi conjure the golden stool, sikadwa no a ɛnnɛ Ɔte kɔkɔɔ so te so no baabi a eh ɔmo tumi conjure baeɛ no yɛde credit no wɔ kɔnfa no ɔkyɛ yɛde saa store no bɛbrɛ wo but ɛnnɛ insight a mede ma wo no yɛ the ever version wonim sɛ according to the ever eh frɛ ne sɛn version of ɔkɔnfa no ɔkyɛ no ɔkɔnfa no ɔkyɛ no ɔyɛ ntaafoɔ sɛ wonim togbe charlie a ne twin brother ne Togbe Anokye. Na ne din ankasa nyɛ Okomfoɔ Anokye as we used to call him no. Deɛ ɛteɛ nie, Okomfo Anokye according to history no, yɛwoo no wɔ kuro bi a ɛwɔ Togo, ɛwɔ in between Ghana and Togo. Yɛfrɛ hɔ Nokye. Ɛhɔnom na yɛwoo Okomfo-Anokye. Na according to history no, ɔdwanee anaasɛ ɔmigrate fii ɛhɔnom ɛba ɛbɛtenaa Akwam fie. Enti no, according to the ever version of ɛyɛ Okomfo-Anokye story no, yɛwoo no ɛwɔ the town in between Volta region and uh, Greater, uh, say Greater Accra. Yeah, well, no, in between Togo and Ghana. Kobe a friend Noche. Oh dear, you can go on Google and, and Google Noche. N O S T S E Noche. Eh, uh, utimi Google now search here. Obehu se kuro ne din ɛwɔ hɔ nom. Ɛyɛ ɛyɛ current town a ɛwɔ hɔ ɛnɛ. Enti no ɔmigrate baeɛ. bepue mu wɔ akwam fie. Na in the olden days no, na because of yɛn nananom wɔn reko ntɔkwa anaasɛ wɔn reware a, wɔn reware with an interest in mind. Enti no, Asantini bɛware Ayigbeni a, ɔware no with an interest in mind. Enti na Asantefoɔ no, wɔware akwamufoɔ akonnwa no. Deɛ nti a na ɛte saa no sɛ na akwamufoɔ ho yɛ den, akwamufoɔ a ɛte tɔɔ. Enti no, Asantefoɔ no nso yɛ short te sɛ Wayoosi mu ne adeɛ. Saa na na Asantefoɔ no wɔteɛ. Wɔyɛ ntiatia ntiatia na wɔn ho yɛ dendeenden but Wɔn height no nti no, wɔntumi nko ntɔkwa. But wɔn dɔɔso. Ɛno nti na Asantefoɔ wɔ kasa bi wɔn ka sɛ wokum apem a apem bɛba. Wɔn dɔɔso. But wɔn nni ahoɔden. Nti na wɔn waree Asante. Wɔn waree Akwamufoɔ akonnwa no. Sɛdeɛ ntɔkwa ba a wɔbɛko de ama wɔn. Enti deɛ ɛbaeɛ nie, Ɔkɔmfoanɔkye fii hɔ bɛtenaa Akwamu fie no. Na ɔyɛ obi a bɛka no sɛ ɔyɛ fetish priest. Ɔyɛ kɔmfoɔ a ɔkɔm. Enti deɛ maa according to history, wo study history a wahu, the whole Ghana, Asantefoɔ di kuro biara so da. Wo study the history of Ghana, Asantefoɔ di kuo biara so da, through tribal war ne adeɛ no, wɔn di Bonofoɔ so da. Eti no na wokɔ every aspect of Ghana, Asantefoɔ take dominance wɔ hɔ. Na kuro baako pɛ na wɔ Ghana ha se a, wɔn ntumi ndi wɔn so, ana wɔn ntumi na wɔn anko ntɔkwa. Kuro no ne Anglɔ. Ɛno nti na wokɔ Kumase ɛnɛ. Yɛwɔ Anglɔga wɔ Kumase. Wonim sɛ wokɔ Voltaridge nso a, yɛwɔ Mafi Kumase wɔ hɔ. Ane, mebɛma wo the inside, the reason why a ɔmo ntumi ne ɔmo ntumi anka. It relates to Okomfo Anokye story no nti metwa mu sim aba. Meba a, mede insight no brɛ wo sisi a. This show is proudly brought to you by Oheneba Ghana Rice, Amen Mart, Becky Bell Homemade Pizza, Debbie's Collection, Ma Dorcas Pastries, Pizzeria Food Delivery.
Ahwɛfoɔsɛm Makwaaba de ba Foka TV so The Black Man's Story na ɛnnɛ yɛatena ase a yɛde ne nyinaa de brɛ. Na yɛka asa de afa Okomfo Anokye ho, The Ewe Version. of ɛyɛ ɔkɔmfa nɔkye na mese ntɔkwa bi siiɛ wohu sɛ asantefoɔ ne all the tribes ɛno nti na ɛnɛ asante ne akyem there was a history a wɔn akoda nti na yɛwɔ border line asante akyem wohu sɛ asantefoɔ ne nkurɔfoɔ bebree koko yɛn nti na ɛnɛ wokɔ asante akyem a ɛhɔ ne wɔn border line wɔn ne akyemfoɔ no na wɔn wɔ ntɔkwa bi a na ɛdɔm ntɛm na wɔne anwonafoɔ de bɔɔ mu. Na saa ntɔkwa no na one of the biggest fight in the history of Ghana. Asantefoɔ no rekunkum anwonafoɔ no, na anwonafoɔ no wɔn fetish piece no, kukuo bi si. Ɛno nti, kukuo bi na ɛso Asante ɛɛ ɛyɛ anwonafoɔ no, na saa kukuo no nsuo bi na ɛwɔ mu. Na kɔmfoɔ no fa ahaban no de bɔ kukuo no mu na ɔde pete nnipa no so a, Anwonafoɔ ne Asantefoɔ no rekunkum wɔn na wɔsan resɔlesɔle. Enti no, wɔkoeɛ, koeɛ, koeɛ, koeɛ, koeɛ. Enti no, deɛ baeɛ ne sɛ, Asantefoɔ no kum apem a, apem reba. Anwonafoɔ no nso yɛ ketewa bi, nso yɛku a, Yɛde ahaban no too so a, na wasan asɔre. Nti wɔgye to mu sɛ saa deɛ a, ɛnneɛ, biribiara mma, amaneɛ mma, yɛngyae ntɔkwa no nko, na obiara ngya asase mfa mma ne yɔnko. Nti na wokɔ Kumasi ɛnnɛ, Anwonoga, ɛyɛ Aigbefoɔ na ɛte hɔ. Asantefoɔ akonnwa no na ɛgyaa saa asase no de maa wɔn. Nti afe biara, Asantefoɔ yɛ Akwasidaeɛ a, wɔde odwan firi mmanhyia de kɔ kɔpata anwonafoɔ ɛsiane saa adeɛ no a ɛbɛda wɔn ntam no nti. Nti deɛ ɛsiiɛ ne sɛ, mmerɛ a Ɔkɔmfanɔkye kɔtenaa ɛyɛ Akwamu fie no, ɔne Akwamufoɔ no na na ɛnam. Ɛna Akwamufoɔ no nso wɔn yerenom ne Asantefoɔ no. Nti deɛ ɛbaeɛ ne sɛ, wɔtuu kwan. Na mmerɛ a wɔretu kwan no, according to, mepakyɛw tie me yie, this is the ever version. Wɔtu kwan kɔdu Awukugua no. Mepakyɛw, ɛhɔnom na Ɔkɔmfanɔkye kɔbɔɔ ne nsese. That is why according to saa version no, Ɔkɔmfanɔkye yɛɛ so many things wɔ Awukugua. Akuapemfoɔ sɛ ɛdan na Ɔkɔmfanɔkye tenaa mu nie, deɛ wonim nie. Ɛvɛfoɔ no nso se Ɔkɔmfaa nnɔkye, saa dan no mu na mmerɛ a ɔtuuɛ no ɛkɔ tenaɛ no, ɛhɔ na ɔkɔtenaɛ. Na deɛ ɛsiiɛ nie, mese Ɔkɔmfaa nnɔkye na wɔyɛ ntaafoɔ, Togbe Chali ɛna Togbe Chala. Togbe Chala no, ne din baako yɛ Ɔkɔmfoɔ Kye. Nti, according to wɔn history no, deɛ ɛsiiɛ ne sɛ, na Yanyem Otumfoɔ Osei Tutu the First. Na ɔma yi ara yɛnyem Otumfoɔ Osei Tutu the First for two years na ne maame ntumi nwo no. Nti deɛ ɛbaeɛ ne sɛ ɛneɛ saa na ɛbɛyɛ deɛ a, ɛwɔ sɛ wɔnkɔpɛ obi a ɔyɛ the most powerful person. Ɛhɔnom ɛna wɔbɛfaa Ɔkɔmfanoɔkye de no kɔeɛ. Na wɔde no kɔ no, wɔde no kɔɔ Denkyira. Fi sɛ na Denkyira Ɛhɔnom na na golden stool no wɔ. Yɛka denkyerɛ no na ɛnɛ yɛ eh, yɛn nuanom fantefoɔ no. Na ɛhɔnom na na golden stool no wɔ. Enti otumfoɔ ɔsɛ tutu the first na ne papa yɛ denkyerɛhene. Enti anyim ni for two years. Enti mmerɛ kɔnfanɔkye baeɛ na ɔkaa sɛ ɔbɛma yawo Eti no ɔyɛɛ magic ɛna yɛwoo Osei Tutu the first. Enti ɔmo wie nɛɛ sɛ ɔmo bɛ fi Denkyira hɔ akɔ Kumasi. Eti mpakyɛw according to the ever version of Ɔkwan Mfanoakyi story no, ɛhɔ nom ɛna Golden Stool no baayɛ. Metwa me ho aba na makyerɛw ɛkwan a ɛfaa so a Golden Stone ankasa bae. Ebi se ɔkɔndjɔɔ firi soro na ɛbaeɛ, ebi se wɔkɔtɔɔe. No matter what, metwaa me ho aba na makyerɛw deɛ esii ankasa. Constellation destruction I don't want it to end. This show is proudly brought to you by Oheneba Ghana Rice, Amen Mart, Becky Bell Homemade Pizza, Debbie's Collection, Ma Dorcas Pastries, Pizzeria Food Delivery.
Ahwɛfo sɛ mmakɔ aba de ba The Black Man Story so na nkyɛ na yɛde yɛyɛ dwumadie no ɛresi hanom sei na insight baako a mede ma waba saa story ne sɛ mmerɛ a ɔkɔmfanɔkye ne Ɛyɛ ostumfoɔ sɛ etutu the first maame ɛredwane ɛfi Dankyira no. Mepakyɛw na sikagua anaasɛ the golden stool no na ɛwɔ Dankyira. Nti deɛ ɛsiiɛ ne sɛ wɔtameɛ ɛna wɔde dwaneeɛ ɛde bɛduu Kumasi. Nti ɛberɛ a wɔde bɛduu Kumasi no na akɔyɛ sɛ Ɔkɔmfoanɔkye na abɛyɛ the personal spiritual man for otumfoɔ sɛ tutu because sɛ yɛbɛwo no yɛn wo do ɔna ɔma yɛwo no ɛna otumfoɔ sɛ tutu nso ɛna de sikadwa no baeɛ ɔno na bere so ɛna sikadwa no baeɛ nti no na yɛ create story sɛ ɔkɔndwo firi soro ɛna ɛbaeɛ but according to history no owia fii ɛyɛ denkyira na ɔde baeɛ na deɛ tie nie Mmerɛ a Otumfoɔ Osei Tutu kɔ pie mu wɔ Kumasi no, wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛma Ɔkomfanɔkye apa ne nkyi na wabɛyɛ Asantini dehyeɛ fi sɛ ɔbɛyɛ nneɛma bebree wɔ Kumasi. Ɔde sekan wɔɔ fam a ɛnɛ yi ɛgu so wɔ hɔ, obi ntumi ntu da. Ɔyɛ nsɛnkyerɛnne bebree wɔ Kumasi. Na deɛ baayɛ ne sɛ According to ever version a meka akyerɛ wo yi o, woanyɛ Ewukuguafo asɛm na woanyɛ Asantefo asɛm, this is the ever version. Deɛ ɛbaeɛ ne sɛ Asantefo no huu sɛ ɛkɛmi akɔyɛ sɛ Ɔkɔmfanɔkye nim wɔn secret nyinaa. Enti na wɔ sɛ wɔn mma no nkɔ, ɛnyɛ saa a daakye wɔn ho bɛkyerɛ wɔn. Enti deɛ wɔyɛeɛ ne sɛ wɔde ɔkomfannɔkye n'akyiwadeɛ ka no. Enti no, wo study the history of Togbe Charlie a wɔn anwanwadeɛ a na Togbe Charlie ɛreyɛ no, the same thing na ɔkomfannɔkye nso ɛreyɛ, wɔyɛ ntaafoɔ. And according to the ever version no, Togbe Charlie ɛhyɛ nkɔm sɛ ne nua no a ɔrekɔ no, nkurɔfo no a ɔkɔ akɔboa wɔn no, wɔbɛku no anaasɛ wɔbɛyi no ama. Enti ma ɔnkɔ. Enti that is the ever version of Okonfanokye Okonfanokye story na mede ma wo sɛ Okonfanokye yɛse according to ever version wɔn yɛ twins. Nti nyame adom a Tuesday mede Akuapemfoɔ version no ebetumi de abrɛ wo. Ha sei ɛna mede Okonfanokye story no besi ɛde the ever version. More in depth analysis ɛwɔ enu mu But yɛ mmerɛ no nti ma me mfa nsi ha sei na Nyame adom a Thursday anaasɛ ne next week Tuesday me nsa mfa another one nso ntimi mfa mbrɛ wo. Me din de Frank Osu Kwadwo Asiamah. Big Girls boaa me saa nso na Devlin Jackson, DOP alongside MCR. Saa nso na Yaa Serwaa Koto production wɔn tumi yɛ research ne saa nneɛma wim wim wim wim. Me ba kyɛw saa story a me de maa wo yi wo deɛ hwɛ comment section no first section fɛ comment section first comment ɛda hɔ nom no ɛyɛ link to ɛyɛ the real story no anaasɛ kɔ www dot foka gh dot wordpress dot com foka gh dot wordpress dot com wokɔ hɔ nom a ɛɛ story wei ɛda hɔ wobɛtumi ehu ɔkɔmfanɔkye ne papa ɛne in depth analysis nyina kwan faa so a Ɔkɔpue mu wɔ Cuba nyinaa no, yɛde mu insight bɛtumi de abrɛ wo. Aha na mede bɛsi. Ɛse, Black man story anaasɛ sankɔfa, back to your root, Makramo.